העלא עווריוואן און וועלקאם בעק צו בין פאראן ובין תובל ולבן שוין זייער זייער זייער פרי, פריער ווי איך האב געמיינט, פריער ווי איך האב געוואלט, כ'האב מורא ס'איז די שבת נאכמיטאג שלאף, שבת נאכמיטאג שלאף איז א פראבלעם, אן אמת'ע פראבלעם, כ'ווייס נישט וואס צו טון דערמיט, פון איין זייט. די נאכמיטאג איז מורא'דיג לאנג, מורא'דיג לאנג, דאנט קיד יורסעלף מענטשן, פיפל אר קידינג דעמסעלווס, יעדע שביעי איז ביינאכט, איך גיי זיין אויף א גאנצע נאכט, שור, אונז גיימער זאגן תיקון, און מען גייט לערנען, למעשה, איט עינט ווארקינג אוט, און די שבת נאכמיטאג שלאף זעצט דיך אן, די ווייסט וואס צו טון, פון איין זייט. יא איך ווייס אז מוצאי שבת גייט זיין אפגעהארגעט איך בלייב אויף שור דאס איז קיינמאל נישט געארבעט ר' פארני האט דאס אויך געזאגט נאכן צווייטן טשיז קעיק האט ער געכאפט אז עפעס גייט דא פאר. די פרוי געבט מיך דא מילך, אן איי ווי דריפ מיט מילך, סאמטינג איז ראנג, איך איך גיי זיך האלטן אויף, איך גיי זען וואס זי וויל דא, למעשה יא, סאו די גייסט שלאפן שפעט מוצאי שבת ווייל אזוי דיין זונטאג עז א רעזאלט איז ווי א ראקעט אן פיול, און נאכדעם האסטו מאנטאג, וואס איז היינט? כ'ווייס אפילו נישט וואס היינט איז למען השם, היינט איז שוין דינסטאג, wow. די באטאם ליין איז, היוצא לנו מכל זה לסיכום, איז אז כ'וואלט געוואלט אויפשטיין איין זייגער, און כ'האב מיך אויפגעוועקט א שעה פריער, און מיין גוף האט מיר געזאגט, איך פארשטיי אז דו האסט ליב דעם בעט און איך פארשטיי דו דארפסט עס האבן, באט איך בין היינט אין א שלעכטע מוד און איך גיי דיר דווקא נישט לאזן צוריק גיין שלאפן, סאו אונז זעמיר אויף זייער זייער פרי. עניוועי, די היינטיגע פאדקעסט איז געספאנסערד ביי יוזד קארס אפישעל, יוזד קארס אפישעל, סאו דאס איז א קאמפאני וואס כ'האב א עקסטערע פילינג פאר, פארוואס האב איך א עקסטערע פילינג פאר די קאמפאני? ווייל היות אונז האבן שוין ערוועינט נעכטן, און ביי די וועי היות איך בין אויפגעשטאנען א שעה פריער ווי איך האב געוואלט, גייט מיין וואויס אויך קענען ווערן גענוצט פאר ASMR ווידיאוס אז דו ווילסט איינשלאפן ביינאכט, טענק יו, יור וועלקאם. סאו דער עולם היינט איז איז זייער אינטו ליעסינג, ליעסינג, עקשעלי מען איז אינטו לאנג טערם רענטעלס, די שאלות פארט אראפ קיין ווייס איך ווי, צו די עדזש אוו די ערט, צו גיין אויפפיקן א קאר, פאר טעקסי דרייווערס מאכט עס סענס ווייל די צאלסט נישט האסט א פלעט פי פאר געז און פאר נישט פאר געז פאר טאללס און פאר אלע אנדערע זאכן וואס אינקלודשען אינשורענס באט נארמאלע מענטשן מאכט נישט קיין סענס א ליעס מאכט אויך נישט קיין סענס א ליעס מאכט נישט קיין סענס פון אזויפיל אנדערע מקומות קען זיין מ'וועט אריינגיין אין דעם באלד באט ליעס איז זייער טייער. די האסט נישט דעם קאר און א ריפיינענס, נישט ריפיינענס, שעפער איינציגער א פיינענסינג פון דיין קאר איז אויך זייער טייער ווייל די קויפסט דעם קאר עט MSRP און א MSRP פון א קאר איז זייער טייער א ברענד ניו קאר דרייסיג פערציג טויזענט דאלער שענערע גרעסערע קאר איז עס פופציג זעכציג טויזענט דאלער די פראבלעם וואס מענטשען האבן ווען זיי הערן די ווארט יוזד קאר איז אדער טראכטן זיי פון וואן עיט האנדערט קארס פאר קידס סאו זיי ברעכן ביי אסאסיעישאן, אדער טראכטן זיי פון די אויף בלו פיקאפ טראק וואס זיי ווילן קיינמאל נישט, און איי רעקאמענד קיינמאל נישט זאלסטו אריינקאטן א אויף בלו נײַנצן סעווענטי סיקס פיקאפ טראק אויפן הייוועי. אונז האמיר ליב אריינצוקאטן אידן אנלי, ווייל די מאס דער איד גייט טון איז ער גייט דיר ווייזן דעם עגלה משולשת. א גוי, יא ער שעלטן, באט א האלף בלו פיקאפ טראק, ער קען ארויס קומען מיט א רענטש און דיך דערמערדענען. סאו ווען דו טראכסט פון א יוזד קאר טראכסטו פון דעם. סאו זענדיך עס געוויסט די אלע גרויסע קאמפעניס האבן זיי געמאכט א שיינע נאמען דערפאר, א שיינע נאמען, פרי אונד, וואו דאס איז א שיינע נאמען. ס'איז אזוי ווי דו זאגסט פאר איינעם גייסט כאפן א פראסק מיט א ענגליש עקסענט, דו פארשטייסט? סאו אז מען נעמט עס אז מען צענעמט עס פאר א מינוט איז אזוי, ווען דו קויפסט א ליעס, ווען דו קויפסט א ליעס, שעפער איינציגער, כ'האב דיר געזאגט עס א שעה פריער, בארואיג דיך, ווען דו נעמסט א ליעס זאלסטו פארשטיין אז דער קאר סעילסמאן אין די האנדא פעסיליטי פון ווי דו פיקסט אויף דעם קאר, דער פֿיר הונדערט פונטיגע דזשאן, ער האט גענומען דעם קאר פאר א טעסט דרייוו מאלטיפעל טיימס אווער די לעסט קאפעל אוו מאנטס, סאו ער איז געזיצן שוין אינעם דרייווער סיט, ווייל סך הכל וואס פרי אונד מיינט איז איינער איז געזיצן אינעם דרייווער סיט פאר דיר. סאו די זעלבע זאך איז מיט די בחור, דו מיינסט דו באקומסט א ליעס וואס איז יעצט אראפ פון יעצט אראפ פון שיף און קיינער האט נישט געטאטשט דעם סיעט און קאפי ברעיק, מערערע מענטשן זענען שוין געזיצן פון אלע סייזעס און דזשענדערס זענען שוין געזיצן אויף דעם דרייווער סיעט, סאו א ליעס איז שוין אין א סענס א פרי אונד קאר. אבער בעצם יוזד קארס זענען בעסיקלי קארס וואס זענען אין זייער גוטע קאנדישאן, אסאך מאל אפילו ברענד ניו, סאיז האט נאר די חטא אז איינער האט עס געדרייווט פאר דיר. סאו מענטשן געבן אויף אויף דעם און ווילן עקשעלי נעמען א ליעס אדער קויפן א ברענד ניו קאר ווען סמאכט נישט קיין שום סענס, ספעשעלי מיט די היינטיגע בודזשעטס, מ'האט שוין ערוועינט פאריגע פאדקעסט. סאו יוזד קארס אפישעל גייט זעכער מאכן דו זאלסט האבן א ביוטיפול פרי אונד. לאמיר עס איבערזאגן שטאטעלעך, מאך צו דיין אויגן, כאפ אן די הענט פון דיין חבר לעבן דיר און זאג די ווארט שטאטעלעך פרי אונד. זיי גייען זעכער מאכן אז דו האסט א ביוטיפולי פרי אונד קאר. אין עני סייז שעיפ און פארם וואס די האסט ליב, ס'דא ביוטיפול דיעלס יעדן טאג, איך גיי פאוסטן זייערע לינקס, קענסט זיך אויפסיינען אויף זייער סטעטוס, קענסט זעהן יעדע הערליכע דיעל, און זיי א בר הכי, זיי א מענטש מיט שכל, און נעם א פרי אונד קאר, זיי נישט דער בחור וואס פאר אביסל איגאו. וואס איז אימעדזשינערי איגאו ווייל די רגע דו זעצט דיך אריין אין דעם קאר און דו פארסט פונעם דיעלערשיפ צו דיין הויז, דיין קאר איז שוין פרי אוינד, דאזענט מעטער, און קויף דיר א קאר פאר סאך א בעסערע פרייז און ס'איז דיין קאר, דארפסט עס נישט צוריקגעבן, קענסט לייגן וויפיל מיילעדזש דו ווילסט דערויף. אויב אבער דו האסט א קאר וואס דו ווילסט פטור ווערן דערפון, סא ווען איך האב געארבעט אין מיין פאריגע דזשאב, איך בין געווען א סעילסמאן, האב איך גע וויאזוי הייסט עס, האב איך גענומען נאך א קאר, מיין קאמפאני האט געצאלט פאר די קאר, און סאו מיין ווייב האט געהאט א קאר, האט נאך. און איך האב גענומען א נייע קאר. למעשה יעצט האב איך א צווייטע דזשאב און איך בין פינף מינוט פון מיין הויז און די קאר איז דרעינינג מי, ווען איך אנווענד די קאר, א שאד ס'איז א ליעס, ווען איך אנווענד דעם קאר וואלט איך אויך געקאלט יוזד קארס אפישעל און זיי געזאגט רבי העלפ מי אוט איך האב דא די קאר ס'זיצט מיך אפ כ'האב נישט וואס צו טון דערמיט העלפסט מיר עס פארקויפן? סאו יוזד קארס אפישעל גייט דיר העלפן? קויפן א שיינע הערליכע יוזד קאר און ס'עט דיר העלפן פארקויפן דיין יוזד קאר. דיין נאמבער איז טרי פאר סעווען, סעווען סיקס טו, סיקס טו וואן פאר. קענסט ארויף גיין אויף יוזד קארס אפישעל דאט קאם און אזוי ווי איך האב געזאגט כ'וועל פאוסטן די לינקס מען זיך קען אויפסיינען אויף זייער סטעטוס צו קענען זעהן אפדעיטס פון שיינע נייע קארס ווען עוועילעבל. און אויב דו ביסט פון די מענטשן וואס נאך אלעם יו סטיק טו וואט יו נאו, זיי נעמען קעיר פון ליסעס אויך, אז דו ווילסט דווקא א ליסער טוט ער העלפן באט בעצם איז ער דא פאר דיר דיך צו העלפן פיינענשעלי, סאו יוזד קארס אפישעל איז דיין פיינענשעל עדווייזער פאר סערטיפייד פרי אונד, נאכאמאל פרי אונד קארס. קאפי ברעיק. אקעי סאו היינט איך האב געהאט נעכטן סערטען איידיעס וואס איך וויל רעדן באט מען וויל אנהייבן איין פלאץ און מען ענדיגט אין א אנדערע פלאץ אזוי ווי דער נאמען פונעם פאדקעסט ערוועינט סאו לאמיר רעדן אביסל וועגן די גראסערי ליין און סעילס די גראסערי ליין און סעילס לאמיר זעהן ווי אזוי מ'גייט עס מאכן ארבעטן. סאו, איך האב ליב צו קלעריפייען, פשוט פון מיין פוינט אוו וויו, סיי די ווארט, די חלק הסעילס וואס איז דא אין גראסעריס, און סיי די חלק הגראסעריס אויכעט, ווייל מענטשן, ספעשעלי זייט די אינפלעישן איז ארויפגעגאנגען, האבן גראסעריס באקומען גראסעריס האבן באקומען א שלעכטע נאמען אז מען פרייזט גאוטשט און מען גייט ארויף און מען רייסט אראפ דעם ציבור סאו קודם כל איך גיי יעצט אראפרייסן לעיקוואוד ס'וועט אין גארנישט העלפן לעיקוואוד גייט יעצט ווערן אראפגעריסן לעיקוואודע קאסטומער זענען חמורים. אין לעיקוואד די סטארס זענען בעיביס, וועל איך ענק מסביר זיין וואס איך מיין. לעיקוואד די סטארס זענען געווארן בעיביס פארוואס ווייל די לעיקוואד די קאסטומערס זענען געווארן חמורים סאו ס'פלעגט ארבעטן אלץ מקדמת דנא. זענען גראסעריס געווען א געהעריגע ביזנעס, איינער איז געגאנגען און געעפנט א גראסערי מיטן אינטענשאן פון מאכן געלט, איך גיי עפענען א גראסערי וואס גיי איך טוהן, ס'איז דא גרויסע, כ'קען אנהייבן פון די באטעם אפ, ס'איז דא משפחות וואס דארפן עסן, נו וואס טוט מען, נו קום איך אויף מיט אן איידיע, אנשטאטס, דער מענטש וואס דארף עסן זאל דארפן גיין אין מארק יעדן טאג און זיך אויסקלויבן טאמעיטאס און פיש און אלעס וואס, ווי ר' מנחם מענדל פלעגט שרייבן אלף אלף וואס וואס, גיי איך עפענען א פלאץ ווי איך גיי גיין דירעקט צום האלסעילער, יא, די אלע חברה וואס זאגן נאך פעלעטס, אדער סקיטס, אדער סעילעסמאן, יא, ניינטין עיטי סיקס. שוין, זעהסט? יעצט האט זיך מיין זייגער אנגעצינדן, יעצט כאפסט דא גייט פאר? שעה ווארט איך אויף אים, עניוועי, סאו סארי אבאוט דעט. איז איינער געגאנגען און דעסיידעד איך גיי עפענען א גראסערי? אזוי קען איך געבן א סערוויס פארן קאסטומער, ער קען קומען אין איין פלאץ און טרעפן אלעס וואס ער דארף און פאר א מינימאלע מארקאפ, וואס מיינט פאר א מארקאפ וואס אינקלוד מיין לעיבער און מיין צייט מיין לעקטער, און אלעס וואס ס'קאסט מיך צוצושטעלן פאר דיך דעם סערוויס, פלאס די געלט וואס איך דארף קענען מאכן ווייל איך בין אויך א מענטש מיט א משפחה, איים גאוינג טו פעס איט אן טו יו. און די קאסטומער טראכט צו זיך א רגע, וואס דארף איך אים האבן? איך קען דאך אליין אראפגיין קויפן די אלע זאכן. באט נאכדעם זעהט ער וואס דאס מיינט, ער דארף גיין דא און ער דארף גיין דארט און ער דארף ארום פארן צו צוואנציג פינף און צוואנציג דרייסיג פלעצער, און ער זאגט ווייסט וואס, ניין, יא דער איד גייט און אזוי איז עס, אין יעדע אינדעסטרי איז עס אזוי, דו קענסט נישט אויפשטאפן דיין אייגענע טוילעט, דו קענסט נישט אינסטאלן דיין אייגענע לייט פיקסטשער, דו קענסט נישט געבן פאר דיין קאר אליינס אן אויל טשעינדזש, יעדער פארשטייט עס אין יעדע אינדעסטרי, ווען ס'קומט צו גראסעריס דארטן פארשטייט עס נישט דעם עולם, די עולם האט עס נישט ארויס, ניין דער גראסערי מאן טאר נישט מאכן קיין געלט, דער גראסערי מאן איז א חזיר, ער טשארדזשט געהארגעטע פרייזן, סאו. די ווארט חזיר אויף א גראסערי אדער גנב אדער פרייז גאודזשינג אלע מיני שמות און הדפים וואס מ'האט ארויפגעווארפן אויפן גראסערי מאן האט זיך אנגעהויבן ווען ס'האבן זיך געעפנט גרויסע סטארס. וואס האבן אנגעהויבן טשארדזשן זייער ביליגע פרייזן, סאו ביי דיפאלט איז דער רעגולער גראסערי מאן וואס איז דא צו מאכן געלט געווארן א גנב. סאו לאמיך אונז געבן א קליינע לעסן אין איקענאמיקס, מען זאל פארשטיין וויאזוי די פראסעס ארבעט. און דאס גייט אויך אן פאר קליינע סטארס וואס האבן אסאך מאל טענות אז גרעסערע סטארס קענען טשארדזשען ביליגערע פרייזן סאו זיי האבן טענות אויף די דיסטריביוטערס, הייתכן דער איד, איך בין דא און איך האסל און מיך טשארדזשט איר די פרייז און ער קען עס ארויסלייגן פאר און די טשארדזשט דעם גראסערי ביליג און ער קען עס ארויסלייגן פאר ביליגער און מיך און איך פארשטיי זייער טענה באט מען דארף פארשטיין אביסל וויאזוי איקאנאמיקס ארבעטן. סאו אין איקאנאמיקס די בעיסיק ווארט פון איקאנאמיק וואס מיינט אן עקאנעמי? וואס מיינט אן עקאנעמי? פרעג איינעם יעדער וועט קומען אן עקאנעמי איז די עקאנעמי נו די עקאנעמי די ביזנעסעס מיט די געלטער וואס קומט אריין מיט די מענטשן וואס ארבעטן דאס איז עקאנעמי. דאס איז נישט וואס אקאנעמי מיינט. אין איין ווארט ווי טאמעס סאול האט געזאגט, אן אקאנעמי איז די סטאדי אוו סקעירס ריסארסעס דעט העוו אלטערנעטיוו יוסעס, וואס דאס מיינט אז די אקאנעמי סטאדיט, אן אקאנעמי מאכט באנוצט זיך, ס'יוטילייזט, אלעס צו די מעקסימום פאטענשאל צו וואס די זאך האט. סאו וואסער איז נישט נאר געמאכט צו טרינקן. וואסער, אן עקאנעמי נעמט וואסער און ס'עקאנעמייזט עס. דו קענסט נוצן וואסער צו קאכן, צו טרינקן, צו מיקסן פוד מיט דעם, צו וואשן. סאו האסט גענומען וואסער און האסט גענוצט. פאר זייער זייער אסאך זאכן, ווען די ניצט וואסער נאר צום טרינקן וואלסטו געהאט א זייער אנעפעקטיוו, אינעפעקטיוו, עקאנעמי. די זעלבע זאך איז מיט יעדע זאך, ארבעטערס אויכעט, די ארבעטערס זענען די מאוסט סקעירס ריסאורס דעט העז די מאוסט אלטערנעטיוו יוסעס, און מען גייט נישט אריינגיין אין דעם יעצט. באט פאר די פורפעס פון די פון די עפיזאוד גיי איך מסביר זיין לגבי גראסעריס יא? סאו די האסט עקאנעמיס אוו סקעיל, עקאנעמיס אוו סקעיל מיינט אז די מער די פראדוסט פון עפעס די ביליגער איז עס, אפ טו א סערטען פוינט פארשטייט זיך, ס'איז אלץ דא א מינימום קאסט, נישט קיין חילוק וויפיל מיליאנס פון פענס די מאכסט, איינער וואס מאכט צען פענס, קאסטום איז טייערער ווי איינער וואס מאכט א מיליאן פענס. ביי דער איינער וואס דער וואס מאכט א מיליאן פענס האט א מינימום אמאונט וואס קאסט אים, נישט קיין חילוק ווי סאך, הענרי פארד האט דאס אויסגעפיגערט, הענרי פארד האט אנגעהויבן מאכן געלט פון זיינע קארס ווייל ער האט אויסגעפיגערט אז מעס פראדאקשען לאוערס קאסט, באט נישט קיין חילוק ווי מעס פראדאוסד דו מאכסט דיינע קארס, ס'גייט נאך אלץ האבן א מינימום וויפיל ס'גייט דיר קאסטן נאו מעטער האו מעני קארס יו פראדוס. באט היות ס'איז דא א זאך וואס הייסט אקאנאמיס אוו סקעיל מיינט אז ס'איז ביליגער פאר א קאמפאני צו פראדוסן אין וואליום און ממילא. איז עס ביליגער צו פארקויפן, סאו ווען דו נעמסט א גרויסע קאמפעני וואס האט פוד פראדוקט, ווען מ'רעדט פון גראסעריס, סאו ווען א פוד קאמפעני האט, וויל פארקויפן אן אייטעם, לאמיר זאגן קארן טשיפס, א קאמפעני וויל פארקויפן פאטעיטא טשיפס יא, סאו ווען די קאמפעני גייט צו א און קיינער האט דאך נישט קיין פאטעיטא פיעלדס, און זיי סאורסן דיך עס נישט דירעקט פונעם פארם, זיי אונען דיך נישט קיין פארמס, גייען זיי צו א קאמפעני וואס פראדוסט שוין פאטעיטא טשיפס, און זיי האבן אדער יא א פארם אדער נישט א פארם, באט זיי זענען פאטעיטא טשיפ פראדוסערס, און דו ברענגסט א הכשר און דו זאגסט הער מיך אויס איך וויל מאכן א קאושער ראן אויף פאטעיטא טשיפס, און דער קאמפעני זאגט איר שעפעלע כ'האב דיר זייער שטארק ליב באט היות אונז רעד מיר דא פון צוויי דריי טרעילער לאודס גיי איך דיך נישט אנקוקן איך האב דא וואלמארט איך האב דא טארגעט איך האב דא יעדער נעמט פון מיר איך האב דיין ביזנעס ווייסט כ'מיין? יא, ס'האלט מיך שוין אויף ביינאכט, מ'וועקט נישט אויף מאמי פאר דיין ביזנעס, סאו וואס טוט די קאמפאני? סאו מ'גייט מיט נאך קאמפאניס, סאו ס'גייען אפאר קאמפאניס צוזאמען, אנאפישעלי פארשטייט זיך, ווייל ס'איז דאך קאמפעטישן, באט מ'גייט צוזאמען צו א גרויסע קאמפאני, און מ'מאכט צוזאמען פאטעיטא טשיפס, יעדער אונטער זיין לעיבל, און יעדער אונטער זיין הכשר, ששש, נישט אויס פאר קיינעם, און אזוי קען מען מאכן אפאר טרעילער לאודס.

סאו פאר ארגומענטס סעיק, ווען די קאמפעני, לאמיר זאגן, נעמט צען פעלעטס פאטעיטא טשיפס פון די קאמפעני, גייט אים עס קאסטן א בעג פופציג סענט א בעג, לאמיר זאגן. יעצט אז ער האט גענומען אפאר טרעילערס, קאסט אים עס נאר דרײַסיק סענט. און ווען ס'קומט צו טשיפס איז עס זייער נוגע. די די אפילו פינף סענט קען אויסמאכן א גרויסע מארדזשין, באט עניוועי. יעצט קומט עס צום פארקויפן צו די סטאר, סאו ווען די האסט א קליינע סטאר וואס גייט קויפן פון דיר צוויי דריי קעסטלעך פאטעיטא טשיפס אויף אמאל, ווערסעס א גרויסע סטאר וואס גייט קויפן פון דיר אפאר פעלעטס אויף אמאל, סאו האסטו צוויי נקודות, קודם כל ס'לוינט זיך דיר צו טשארדזשן ביליגער פון א ביזנעס סטענדפוינט פאר די גרויסע סטאר ווייל ער העלפט דיך אויסקלינען אינווענטארי שנעלער, קענסטו ארדערן נאכאמאל שנעלער, קענסטו נאכאמאל קויפן אין וואליום שנעלער, קענסטו צאלן ביליגער. סאו, די גרויסע סטאר דעזערווט צו צאלן ביליגער, ווייל ער העלפט דיך צאלן ביליגער. באט פון א שיפינג סטענדפוינט, ס'קאסט דיר סאך ביליגער צו שיפן צוויי פעלעטס צו איין פלאץ, ווי צו שיפן פֿינף קעיסעס צו צוואַנציק דרײַסיק אנדערע פלעצער. סאו, דאס איז פארוואס גרויסע סטארס באקומען בעסערע פרייזן, נישט ווייל מ'איז דא זיך צו לעקן, נאר ס'קאסט עקשולי פאר די קאמפאני ביליגער ווען מ'שיפט גרויסע קוואנטיטיס, און אפילו אין די וועירהאוז קאסט עס ביליגער. די וועג וויאזוי גרויסע וועירהאוזעס ארבעטן איז ס'דא פיקערס, ארדער פיקערס, האסט חברה וואס פארן ארום מיט קליינע עיר פיסעס מיט גרויסע קארעלעך און מ'פארט ארום און מ'פיקט אויף, א גראסערי האט צוזאמגעשטעלט פֿופֿצן זעכצן אנדערע אייטעמס האט ער געארדערט פונעם סעילסמאן, די ארדער פארט אריין אין סיסטעם צו די וועירהאוז און איינער ווערט עססיינט און ער פארט מיט א קארעלע מיט אזא פארעדיגע היי לאו און ער פיקט די ארדער, סאו. צו א איינער וואס גייט וואס איז יוזשעלי דא צוויי גוים האסט א ארדער פיקער און האסט א פעלעט פיקער, סאו ווען א סטאר גייט און ער ארדערט פעלעטס איז עס איין גוי וואס פיקט אויף דעם פעלעט און טראגט עס צום לאודינג דאק און דער גוי קען גיין טוהן אנדערע זאכן, ווידעראום ווען ס'איז אסאך קלענערע קעיסעס אויסגעמישט. דארף יעצט גיין א צווייטע ארע פיקער און ארומפארן דעם גאנצן וועירהאוז אויפפיקן באקסל נאך באקסל. סאו, סתם די עולם זאל וויסן פארוואס גרויסע סטארס צאלן ביליגער און טשארדזשן ביליגער. פיין. יעצט צו די צווייטע נקודה. מ'האט דאך אנגעהויבן אז די לעיקוואדער קאסטומערס זענען חמורים. איז די גרויסע סטארס טשארזשן ביליגערע פרייזן, פארוואס טשארזשן זיי ביליגערע פרייזן דארף מען פארשטיין נאך עפעס, נאך א נקודה, ס'קאסט, מ'קען טשארזשן למשל וואלמארט קען טשארדזשן א דאלער פופציג א ברויט ווערסעס דריי פיר דאלער א ברויט ווייל ער מאכט לאמיר זאגן ער מאכט א קוואדער אויף א ברויט יא און א אידישע גראסערי מאכט א דאלער אויף א ברויט לאמיר זאגן פאר ארגומענטס סעיק וואלמארט מאכט צוריק דעם קוואדער טויזענט מאל שנעלער ווי דער סטאר מאכט צוריק דעם דאלער. סאו פאר יעדע דאלער וואס די סטאר האט פארקויפט האט וואלמארט פארקויפט טויזענט קוואדערס, ווייל אזוי איז עס, ער ריקט סאך שנעלער א וואליום, סאו אזוי גייט עס וגלגל החוזר, אזוי ווי דאס איז די ריזען פארוואס א פיאנאו קאסט אסאך טייערער ווי א ברויט, חוץ פון די עקשועל לעיבאר איז ווייל א פיענא זיצט אפ חדשים אין א סטאר פראנט פאר איינער קויפט עס, און ברויט ליידיגט זיך אויס יעדן טאג, סאו א גרויסע סטאר וואס ריקט וואליום שנעלער קען ארבעטן אויף א לאוער מארקאפ ווי אגב ווי א קלענערע סטאר ווייל ער מאכט צוריק די געלט אסאך שנעלער, ס'זיצט נישט אפ, ס'דרייעט זיך די געלט שנעלער קען ער עפארדן צו טשארזשן אביסל ווייניגער. יעצט ווי קומען דא אריין די לעיקוואדע קאסטומערס? סאו די זאך איז אזוי, יעדער ביזנעס.

דארף אויפגעבן אויף עפעס אין ארדער צו סערוון עפעס אנדערש, אזוי איז עס. סאו אויב דו ביסט א ביליגע סטאר געסטו אויף אויף סערוויס, ס'איז נישטא קיין איין ביליגער סטאר ווי דו באקומסט גוטע סערוויס. יעצט, באקומען גוטע סערוויס מיינט נישט נישט באקומען שלעכטע סערוויס, דער עולם זאל דאס צעטיילן, ניין, איז געווען דא זייער פיינע סערוויס, וואס הייסט פיינע סערוויס? אז ער האט ער געלאזט קויפן און האט ער געלאזט ארויסוואקן מיטן באצאלן אן געבן עטיטוד, דאס מיינט נישט גוטע סערוויס, דאס איז סטענדערט סערוויס, דאס געט דיך דער אינדיאנער ביים עקסאן געז סטעישן אויכעט, דאס מיינט נישט קיין סערוויס, סערוויס מיינט אז דו באקומסט א פערסאנעל סערוויס, דאס מיינט אזוי, דו קומסט אריין אין א סטאר, און מען קען דיך, מען ווייסט ווער דו ביסט, מען געט דיך ספעשל טריטמענט, און דאס גייט אריין אין אסאך אנדערע קעטעגאריס, ארויסגיין, איך קום שוין צוריק באצאלן, קאלסט אן, האסט דעם דעם מענעדזשער'ס נאמבער, דו קענסט קאלן אנדערע שעות, מאכן פאון ארדערס, אימעיל ארדערס, די אלע זאכן איז סערוויס, יא, און מענטשן. האבן זייער ליב סערוויס, און סערוויס קאסט אבער געלט, ס'קאסט געלט פארן סטאר צו געבן סערוויס, אזוי איז עס, ס'א פעקט, ס'איז ס'איז טייער צו געבן, ווייל כ'מיין דו דארפסט האלטן אן עקסטערע מענטש דא, דו דארפסט, קענסט נישט צוריק מאכן די געלט רייט אוועי ווייל יענער האט געזאגט ער גייט קומען צאלן מארגן, דארפסט האבן אביסעלע בעסערע, דארפסט האבן אביסעלע בעסערע פיש אדער בעסערע פלייש אדער דאס אדער יענץ. סאו סערוויס קאסט געלט, סערוויס עדד אן עדישענעל טשארדזש, סאו קענסט נישט האבן אלעס, אז דו האסט ביליג קענסטו נישט האבן ביי דיפאלט קיין סערוויס, ווייל אז דער געט דיך די סערוויס קען ער דיך נישט טשארדזשן ביליג, אנלעס ער האלט נישט ביים זיין אין ביזנעס. אז ער הייבט נישט אן צו וויסן וויאזוי צו ראנען א ביזנעס, דאס איז זיין פאולט, די טאקע די גיי נוץ אים אויס, אוואדע פארוואס נישט, אז ער איז א חמור, ס'איז נישט מיין שולד, באט בדרך כלל איינער וואס ראנט א נארמאלע פישן ביזנעס, אויב ס'איז א סערוויס בעיסד גראסערי, גייט עס קאסטן אביסל טייערער, און מאוסט פיפל אר אקעי וויט דעט, ווייל זיי ווייסן וואס זיי באקומען, די קומסט אריין צו א ביליגע חתונה ווייסטו וואס דו גייסט באקומען, דו קומסט אריין צו א טייערע רעסטאראנט לאמיר זאגן ווייסטו אויך וואס דו גייסט באקומען, באט דו צאלסט געלט פאר דעם, ס'איז דא פעסט פוד און ס'איז דא שיינע רעסטאראנטס, און עס איז זייער סעלף עקספלענעטארי, מען דארף נישט וועיסטן אויף דעם נאך צייט. די לעיקוואודע קאסטומערס ווילן ביידע. סאו זיי ווילן סיי באקומען די ביליגערע פרייזן און סיי ווילן זיי באקומען די סערוויס, און זיי ווייסן נישט און ווילן נישט וויסן אז ס'איז אימפאסיבל טו גאו די בעסט אין ביידע דירעקשאנס איטס אימפאסיבל, קענסט נישט ראנען קיין ביזנעס אזוי, און קיין איינער עפענט נישט קיין גראסערי ווייל ער איז תומכי שבת, סארי, ס'איז דא א קאמפאני וואס הייסט תומכי שבת ארגענעזעישאן און דארט קענסטו גיין אויפפיקן דיין באקס פון באלק טשיקן און וואטעווער עלס זיי לייגן דיר אריין דארטן און דעטס וואט יו געט, דו קענסט נישט אריינקומען אין א גראסערי. און מיינען אז די גראסערי דיך עפעס שולדיג איז א גרויסע פראבלעם, חברה קומען אריין אין א גראסערי און מאכן דיך פילן ווי זיי טוען דיר א טובה אז זיי קויפן דא, איך טו דיר א חסד, איך מוז נישט קומען דא, איך קען גיין ערגעץ אנדערש, אשר על כן היות איך קום דא און נישט ערגעץ אנדערש ביסטו מיך שולדיג דאס לעבן. ניין מאמי, איך בין דיר גארנישט שולדיג, איך האב געעפנט א ביזנעס דיך צו סערוויסן ס'זאל דיר זיין גרינגער דיין שאפינג, און אין די ביזנעס אינקלוד איך לאמיר זאגן אדער ביליגערע פרייזן, אבער איך גיי דיר געבן ווייניגער סערוויס, אדער גיי איך דיר געבן זייער גוטע סערוויס און איך גיי דיר טשארדזשן אביסל טייערער, ווייל צו צו קעיר נעמען פון קאסטומערס קאסט געלט, ס'קאסט העדעיקס, דארפסט האבן א עקסטערע מענעדזשער, דארפסט הייערן איינער וואס שטייט ביי קאסטומער סערוויס וואס האט שכל און קען דיעלן מיט די צודרייטע באבעס, דו גיי אריין אין א גראסערי, וואס איז ביליג א גרויסע סטאר ס'נישט דא צו וועם צו רעדן קענסט שרייען און וויינען דעי דאונט קעיר פארוואס ווייל איך גיב דיר גוטע פרייזן און קענסט גיין פון דא ס'איז דא אפילו איך מיין אפילו אין בינגאו אין בינגאו מ'געט דיר ניטאמאל קיין באקסעס דארפסט אלעס אליין פאקן פארוואס ווייל דאס איז זיין ביזנעס מאדעל די רגע איך דארף דיך געבן באקסעס און איך דארף האבן פאקערס. גיי איך דיך ביי דיפאלט דארפן טשארדזשן מער געלט, איך מוז הייערן פאקערס, איך מוז דאס, איך מוז יענץ, איך מוז, איך מוז הייערן דעליווערי דרייווערס, דאס איז נישט מיין ביזנעס מאדעל, בינגאו'ס ביזנעס מאדעל איז ביליג, און זייער גוט אזוי טאקע, סאו מענטשן וואס גייען אין בינגאו געבן אויף אויף סערוויס, ווען איינער קומט אין בינגאו. און ער הייבט אן שרייען וועגן סערוויס, קענסט רעדן צו א שפיגל בעיבי, ס'וועט גארנישט העלפן. סאו די לעיקוואד קאסטומערס אבער פארשטייען דאס נישט, זיי זענען חמורים, מען קומט אריין אין א סטאר וואס איז א סערוויס סטאר און מען הייבט אן יאמערן פארוואס יענע סטאר איז ביליגער אויף די אייטעם. סאו קודם כל, אזוי ווי מיר האבן ערוועינט ערליער, ס'דא סערטען טעקניקעל דיפיקאלטיס וואס א קלענערע סטאר קען נישט קעיר נעמען פון, יא? וואס דאס איז אויב יענער האט גענומען פון עפעס פֿינף פעלעטס גייט ער צאלן ביליגער, ס'נישט דא גארנישט וואס איך קען טון, און אויב איך נעם פֿינף פעלעטס גייט מיר עס סטאק בלייבן. און איך גיי מוזן פארלירן געלט, סאו כ'האב נישט קיין ברירה, כ'ווייס זייער ש דו ווילסט זייער שטארק צאלן מיט צען סענט ווייניגער אויף עפעס, באט איי קענאט העלפ יו, וואס קען איך דיר אבער יא טון וואס יענער קען נישט, איך קען דיר געבן סאך בעסערע סערוויס, כ'קען דיר געבן שנעלערע דעליוועריס, כ'קען דיר געבן אסאך אנדערע זאכן וואס יענער קען דיר נישט געבן. סאו אגעין, איטס אפ טו יו, ווילסט קומען דא, וואלט ווערי אפרישיעט די דו קומסט דא, באט דו מוזט נישט קומען דא, קענסט גיין דארט, באט די לעיקוואודע קאסטומערס פארשטייען עס נישט, זיי פארשטייען עס נישט, ניין איך וויל דו זאלסט מיר געבן מיין סערוויס און דו זאלסט מיר טשארדזשן די זעלבע פרייז וואס יענער טשארדזשט, איים סארי איך בין אין ביזנעס און איך בין נישט אין טערעפי, ס'איז נישט מיין ליין, איך בין נישט אהערגעשטעלט געווארן אז דו זאלסט האבן וואס צו טון אין די שפעטע ביינאכט שעות ווען דיין מאמע, ווען דיין ווייב לייגט די קינדער שלאפן, דאס איז נישט מיין ביזנעס דא. סאו מ'האט דאס קלעריפייט אביסל. יעצט די סטארס זענען בעיביס, פארוואס זענען די סטארס בעיביס? ווייל די סטארס לאזן זיך פון די קאסטומערס, דהיינו, קאסטומערס קומען און קאסטומערס למעשה דעטערמינען די פלאו פון ביזנעס, יא? סאו ווען קאסטומערס לאזן דיך איבער און זיי גייען צו א אנדערע סטאר, אהא, וואס גייט דא פאר? גייט מען, מען עסומט, מען פרעגט טויזנט זאכן פארוואס, מען עסומט ס'איז פרייזן, לאוערט מען די פרייזן. כ'וועל געבן א פערפעקט עקזעמפל ווי קאסטומער, ווי סטארס זענען בעיביס. דורינג די אייער עפידעמיק א האלב יאר צוריק ווען אייער איז געווען מוראדיג טייער סאו אייער איז געווען טייער און יעדער ס'איז געווען איין חכם וואס האט געוואלט ווייזן אז אה דא קען מען נאך קויפן דא קען מען נאך קויפן אייער פאר ביליג, סאו פארשטייט זיך היות א אידישע שטוב נוצט זייער אסאך אייער איז מען געגאנגען און מען האט מען האט געלויערט די עולם איז אהין געגאנגען די עולם איז אהין געגאנגען קויפן זענען אנדערע סטארס געגאנגען אויף קען שוין לינקען קאסטומערס מען גייט אויך לאוערן די פרייז אויף אייער יעדער האט פארלוירן געלט אויף אייער פאר נאו ריזען. און די קאסטומערס האבן עס אינפלוענסד, און מענטשן וועלן זאגן זייער גוט, זיי זעהן זייער גוט, יא די קאסטומער איז דיסיידן אז די פרייזן זייער גוט, יא יעדע אנדערע עספעקט אין די עקאנעמי האסטו געצאלט מער, ביסט א ליגנער, דו האסט געצאלט מער פאר יעדע עספעקט פון די עקאנעמי דא צו אינפלעישן. איבעראל האסטו פארשטאנען אז דער סערוויס, פלאמבער אדער עלעקטרישן, קאסט דיר מער געלט. ווען געז גייט ארויף שעלטסטו, באט דו האסט נישט קיין ברירה און דו צאלסט דעם מער געז. יעדע עספעקט פון די עקאנעמי פארשטייסטו אז מען קען צאלן מער, חוץ דער גראסערי. דער גראסערי טאר נישט טשארזשן מער אפילו ס'קאסט אים מער געלט. זענען אלע סטארס געגאנגען און פארלוירן געלט אויף אייער פאר א האלבע יאר? ווען די גראסעריס קומען זיך ווען צוזאמען וואס זיי ווילן נישט טוהן ווייל ס'איז קאמפעטישן מ'איז א באנדע בעיביס ספעשעלי דא אין לעיקוואוד איך ברוך השם איך בין אין גוטע טערמס מיט סערטען גראסעריס וואס זענען נישט קיין בעיביס באט זייער אסאך גראסעריס ספעשעלי גרויסע גראסעריס זענען ריזיגע בעיביס. ס'איז א פאקט. און זיי ווילן דיך אונטערברענגען ווייל זיי כאפן אבער נישט, מען כאפט נישט אז זיי קענען נישט הענדלען מער וואליום ווי זיי קענען. אזוי איז עס. די גרויסע גראסעריס היינט אין לעיקוואד זענען מעקסד אוט. און פרעג עניבאדי וואס גייט קויפן דארט. ס'איז נישט דא קיין פארקינג, ליינס נעמען זייער לאנג ביים ארויסטשעקן, און די גייסט און באקומסט נאך קאסטומערס ווייל די ביסט יענעמס קאמפעטישן גייט עס ווערן ווייניגער עפישענט, זאג שקויעך פאר א צווייטן פארן דיך ארויסהעלפן, ווען אלע סטארס אין לעיקוואד מאכן זיך צו און נאר די ביסט אפן וואלסטו אויך צוגעמאכט, וואלסט נישט געקענט הענדלען, ס'איז א פעקט, סאו ברוך השם לעיקוואד איז א גרויסע טאון און ס'איז דא גענוג פאר יעדעם איינעם, און אזוי איז עס, גענג די בעיבי איז געגאנגען, און געס וואט, איך האב אויך געהאלטן מיינע פרייזן לאוער, ווייל איך איך גיי נישט גיין אגענסט די ווינד, אבער אין ברוקלין איז דא אזא מין מושג ווי גראסעריס ארבעטן צוזאמען, סאו דא אין לעיקוואד עקזיסטירט עס נאכנישט, ס'איז עקזיסטירט אויף זייער א קליינעם פארנעם, באט אוועראל עקזיסטירט נאכנישט די מין מושג. סאו וועגן דעם ווען מען לויערט פרייזן זייער אסאך גראסעריס מאכן כמעט נישט קיין געלט, פארוואס? ווייל דער קאסטומערס זענען חמורים און מען סטראשעט, און די סטארס זענען בעיביס און זיי ארבעטן נישט צוזאמען אז יעדער זאל קענען מאכן געלט, און אזוי ווי איך האב געזאגט גראסעריס פרייז גאודזשן נישט. ס'איז דא א קאוסט אוו אפערעישן און דער אונער דארף מאכן געלט אויכעט, דער אונער האט נישט געעפנט די גראסערי כדי דיך צו העלפן קויפן גרינגער, ער האט עס געעפנט פאר זיין טאש, פעקט אוו לייף, קיינער קומט נישט פיקסן דיין פרידזש ווייל ער פילט שלעכט. אז דו האסט נישט וואו צו לייגן קיין מילך, ער קומט עס פיקסן ווייל ער וויל געלט פאר זיין טאש, און דו קאסטומער טוסט די זעלבע זאך, וואטעווער דזשאב יו דו, טוסט עס ווייל דו ווילסט מאכן געלט, ס'איז נישט דא קיינער פון כדור הארץ וואס ארבעט ערגעץ פאר פרי, דאזענט מעטער, יעדע זאך האט א קאסט אפילו אויב ער ארבעט יא פאר פרי. יא, אין א קאמיוניסט קאנטרי אדער עפעס, ס'איז נישט עכט פאר פרי, ווייל דער אונער, מ'נעמט יעצט נישט קיין שמועס פאר יעצט, דער אונער פארלירט אויף אנדערע מקומות, פישן צו, און יא, ס'איז דא א קאסט אויף יעדע זאך, גארנישט איז נישט דא פאר פרי. סאו פארשטיי דאס, און היות דער גראסערי מאן איז נישט דא פאר דיין טובה, ער איז דא פאר זיין געלט, טרייט ער, צו קענען יוטילייזן זיין געלט די מערסטע פאסיבל, ער האט עס אדער טוהן ביי וואליום, ער האט פארקויפן, ער האט דיך טשארדזשן טאקע ביליגער, דיך געבן עקלדיגע סערוויס, אבער אזוי וועט ער מאכן געלט, אדער האט ער דיר עס געבן פאר סערוויס, ער האט טשארדזשן אביסל טייערער, און ער האט עס זאגן איך נעם קער פון דיר, מיין סטאר איז בעיסד אויף סערוויס, און עגעין, ער געט דיר נישט קיין סערוויס ווייל ער האט דיך ליב, ס'קען אפילו זיין ער האט דיך פיינט, ער טוט עס ווייל ער מיינט זיין טאש, אזוי ווי דו טוסט זאכן ווייל דו מיינסט דיין טאש, סאו דעט איז דעט, דו פארשטייסט? סאו יעצט אז מ'האט ארויס אביסל די וועג וויאזוי די זאכן ארבעטן, און די וועג וויאזוי פרייזן ארבעטן, יא, זאלסטו וויסן אז ווען דו גייסט אריין אין א גראסערי און די זעהסט א פרייז אויפן שעלף, זאלסטו וויסן די פרייז פארציילט א מעשה. די פרייז פארציילט א מעשה פון די קאמפאני וואס האט עס מעניופעקטשערד, די פרייז פארציילט א מעשה פון די סטאר וואס האט עס געקויפט. דו פארשטייסט? סאו. יענער טשארדזשט טייער, יענער טשארדזשט ביליגער, עווריטינג העז א סטארי, און יעדע זאך וואס דו קויפסט יו גיווינג אפ אן סאמטינג, דזשאסט ריעלייז איט, און דו דארפסט מאכן א דעסיזשען וואס דו ווילסט, מען קען נישט האבן ביידע וועלטן, אפילו די לעיקוואדע קאסטומערס פייגערן צו האבן ביידע, שעפעלע ס'ארבעט נישט, א סטאר וואס געט דיך ביידע וועלטן גייט ארויסגיין פון ביזנעס. איטס א פעקט, איטס אימפאסיבל צו געבן סערוויס און טשארדזשן ביליג, אדער די ביליגסטע, מען קען טשארדזשן ביליגער באט די ביליגסטע, ס'איז אימפאסיבל, ס'איז אימפאסיבל צו געבן די ביליגסטע פרייזן און דיך געבן די בעסטע סערוויס, איט דאזענט עקזיסט. מ'קען נישט מאכן קיין געלט אזוי, ס'איז אימפאסיבל צו מאכן געלט, כ'גיי נישט אריינגיין אין די נאמבערס און די מארדזשינס מיט די זאכן, ס'איז בארינג, באט די נקודה הפנימיות וואס מ'דארף ארויסנעמען פון דעם איז, דו דיסייד וואס דו ווילסט, און נאכדעם וואנס דו האסט דיסיידעד וואס דו האסט בעסער ליב, דעמאלטס קענסטו גיין און נישט האבן קיין טענות, און נישט מיינען אז יענער בא'גנב'עט דיר. און ס'דא חברה, ביי די וועי, וואס לויפן ארום א גאנצע שטאט, זיי האבן יעדעמ'ס איינעמ'ס ספעשילס, און זיי פארן און דרייווען אראפ און וועיסטן צוויי דריי טעג א וואך קויפן ספעשילס. און ס'קומט אויס אז זיי האבן זיך געסעיווט אוועראל פאר די וואך, לאמיר זאגן פופציג דאלער א וואך האבן זיי זיך געסעיווט, און פאר דעם האבן זיי געוועיסט צייט און כח. און צייט איז אויך אן עקאנעמי אוו סקעיל. צייט קאסט אסאך געלט. צייט קומט מיט א קאסט. ס'איז א פעקט. ווען דו זיצט און דו וואטשט א ווידיא אויף דיין טעלעפאן, דאס קאסט דיר צייט וואס דו וואלסט געקענט אין די צייט טון עפעס אנדערש. סאו דו האסט אויפגעגעבן דעיע צייט פאר א אנדערע צייט, יעדע זאך קאסט געלט, און מ'עט אפשר האבן א ברייטערע שמועס וואן דעי וועגן די אקאנעמי באט דעטס איט פאר נאו סאו פארשטיי ווי דו האלטסט, יעדער איינער וואס די חברה וואס גייען קיין בינגא אדער צו עני אנדערע סטאר וואס איז דיזיינט געווארן אדער קיין וואלמארט זיי ווייסן ווען זיי וואקן אריין איך גיי אויפגעבן סיי אויף ווערייעטי און סיי אויף סערוויס יא, איינער וואס גייט אריין אין א גרויסע גראסערי וואס איז קוואוט אנקוואוט ביליגער ווייסט איך גיי אויפגעבן אויף סערוויס, איך גיי אויפגעבן אויף קלענלינעס, איך גיי אויפגעבן אויף שנעל אין ענד אוט, איינער וואס גייט צו א קלענערע סטאר ווייסט אקעי כ'גיי אויפגעבן אויף די ביליגסטע פרייזן, איך גיי אבער באקומען סערוויס, ס'גייט זיין מיט וועם צו רעדן, סאו דו גיבסט אויף אויף פרייז אביסל צו באקומען דעם סערוויס און צו באקומען וואטעווער, דאס איז עס. כ'מיין כ'האב מיך גוט מסביר געווען היינט, עניוועי, ביי.